Shwmae, a chroeso i'r newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Dan ei san, to be packed or full. Dan ei san. Prin, rare. Prin. Arddangos, to exhibit. Arddangos. Abaty, abbey. Abaty. Eglwys gadeiriol, cathedral. Eglwys gadeiriol. Trysor, treasure. Trysor. Cystadleuaeth, competition. Cystadleuaeth. Ffrwydro, to explode. Ffrwydro. Sidw, ash. Lludw. Awdurdodau, authorities, awdurdodau. Cynghori, to advise, cynghori. Annibynnol, independent, annibynnol. Ymchwil, research, ymchwil. Archwilio, to explore. Archwilio. Môr-ladron, pirates, môr-ladron. Adfeilion, ancient ruins, adfeilion. Tanddwr, underwater, Tanddŵr. Pencampwriaeth. Championship. Pencampwriaeth. Copa. Summit. Copa. Llwyddo. To succeed. Llwyddo. Darganfod. To discover. Darganfod. Ton wres, heatwave, ton wres. Ugeiniau, twenties, ugeiniau. Arnofio, to float, arnofio. Porthladd, port, porthladd. Arwyddocaol, significant, arwyddocaol. Cenhedlaeth, generation, cenhedlaeth. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, yr unfed ar bymtheg o Fehefin. Roedd Parc Bute yng Nghaerdydd dan ei sang dros y penwythnos, wrth i'r ŵyl Gymraeg Tafwyl ddigwydd unwaith eto eleni. Mwynhaodd dros 40,000 o bobl gerddoriaeth a diwylliant Cymru, gyda pherfformiadau gan Alicia Scott, Fleur de Lys, Lloyd Domadon a mwy. Bydd copi prin o'r Beibl cyntaf i gael ei gyfieithu i'r Gymraeg ym 1588 yn cael ei arddangos yng Nghymru am y tro cyntaf erioed. Mae'r copi fel arfer yn cael ei gadw yn Llyfrgell Abaty Westminster yn Llundain, Ond, mae'n cael ei arddangos yn Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi yn Sir Benfro tan y nawfed o Orffennaf. Mae'r Beibl wedi cael ei ddesgrifio fel trysor arbennig i'r iaith Gymraeg a'r diwylliant. Dydd Mawrth, yr ail ar bymtheg o Fehefin. Yr wythnos nesaf, bydd y gantores Gymreig Mali Haf yn perfformio yn Glastonbury. Daeth y cyfle trwy'r gystadleuaeth Emerging Talent, a bydd Mali yn perfformio yn y Gymraeg ar lwyfan Introducing y BBEC. Ffrwydrodd llosg fynydd Lewotobi Laki-Laki ar Ynys Flores yn Indonesia ddydd Mawrth, gan greu tŵr lludw dros 11 cilometr o uchder. Mae'r awdurdodau wedi cynghori pobl i gadw o leiaf 7 cilometr i ffwrdd o grater y llosg fynydd. Dydd Mercher, y deunawfed o Fehefin. Yn Nhreforest, ger Pontypridd, mae siop losin annibynnol hynaf de Cymru wedi ail-agor ei drysau gydag enw Cymraeg newydd, Pinc. Mae'r siop losin bellach yn gaffi hefyd, ac fe cafodd ei sefydlu i gynnig cyfleoedd profiad gwaith i oedolion ag autistiaeth ac anableddau dysgu, i'w helpu i integreiddio i'r gymdeithas a bod yn annibynnol. Ydych chi'n mwynhau ffilmiau Pirates of the Caribbean? Yn y newyddion, roedd adroddiad am brosiect ymchwil newydd yn y Bahamas sy'n archwilio hanes go iawn môr-ladron y Caribî. Bydd Doctor Siôn Kingsley a'r tîm yn archwilio adfeilion tanddŵr hen longau yn y Bahamas er mwyn deall mwy am oes aer y môr ladron. Dydd Iau, y pedwerydd ar bymtheg o Fehefin. Fore ddydd Iau, Mewn digwyddiad arbennig ar Gopa'r Wyddfa, cafodd tîm pêl-droed menywod Cymru ei gyhoeddi ar gyfer Pencampwriaeth Ewro 2025. Bydd 23 o chwaraewyr yn teithio i'r Swistir ym mis Gorffennaf i gystadlu yn erbyn rhai o'r timau gorau yn y byd. Clywon ni fod archeolegwyr wedi llwyddo i gyfuno miloedd o hen ddarnau o blastr wal er mwyn ail-greu ffresgoau Rhufeinig a addurnodd fila moethus yn Llundain 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Cafodd y darnau plastr eu darganfod yn 2021 mewn safle adeiladu yng nghanol Llundain, ac mae wedi cymryd tan nawr i adeiladu'r jig-so enfawr hwn. Mae'r ffresgoau yn brydferth iawn ac yn cynnwys lluniau o offerynnau, adar, blodau a ffrwythau. Dydd Gwener, yr ugeinfed o Fehefin. Un o brif straeon y dydd oedd y Don Race. Roedd tymereddau uchel iawn ledled Cymru a mannau eraill yn Ewrop hefyd. Yng Nghymru, roedd y tymereddau yn yr ugeiniau uchel. Ac mewn rhannau o Ffrainc a Sbaen, roedd y tymereddau'n agos at 40 gradd. Clywon ni am ffermydd gwynt newydd sy'n mynd i cael eu creu dros y blynyddoedd nesaf oddi ar arfordir Sir Benfro a de orllewin Lloegr. Bydd y ffermydd gwynt newydd yn arnofio yn y môr, a bydden nhw ymysg y mwyaf o'i math yn y byd. Mae gobaith y bydd miloedd o swyddi yn cael eu creu yng Nghymru, gyda gwaith yn digwydd mewn sawl porthladd, gan gynnwys Port Talbot. Dywedodd Ysgrifennydd Cymru Jo Stevens fod hyn yn foment hynod arwyddocaol i'r diwydiant ynni glân yng Nghymru, un fydd yn cael effaith gadarnhaol ar genedlaethau i ddod. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.